Wel, sgolwch pwy sy yma gyda fi nawr. Bois yn Niwl! Yeah! yeah! Um, na i cyflwyno nhw'n gyflym i chi, jyst rhag ofn bod chi ddim yn nabod nhw. Dyma Pete, Sean, Alun a Griff. Haia, bois, sy'n i chi? Chi'n iawn? Iawn, diolch. Dyna chi'n nerfus yma, dwi. Nawr e, rwy'n i ddechrau trwy sôn am uh, Lisa Gwyn y Merc 2 wedi'ch enwi chi fel supergrŵp newydd Cymru. Waw! Be' chi meddwl o hwnna? O dim by' rili. Mae jyst ma' mae jyst yn bach o yym enw ond yym ma'n siŵr bod jyst bod ni 'di bod yn chwara' efo bandiau gwahanol a petha. Ie achos chi gyd 'di bod mewn bandiau gwahanol do fe? Yndw o 'dan ni dal yn efyd so d- ond jyst yym na dwi me'wl dwi'm yn gw'o' pam nath 'i ddeud hynna rili. Ma'n siŵr bod e'n yy beth eitha neis i glywed o weithie on'd yw e? Wel dwi'm rili meddwl amdano fo.
Wel shwd nethon chi ddod at 'ych gilydd de? O'ch chi'n ffrindie yn barod ne'? Ie odd pawb o'n i'n nabod yn gilydd. Ond um, just Pete, nath o ni gyd at i'n gilydd. Oh, yeah. da iawn Pete. Um, a dyn, um, yeah, just, just, just drwy damwain, mae blwyddyn yn nes fynd i gychwyn yn yeah. iawn, lle. Ond um, na, just drwy fatha rhyw... Hap y damwain, really, fe? Ie, yeah, ie. Yeah. Nath ni gychwyn fel tri, uh, Sean, fi a Pete, wedyn, Griff, nes i ddweud Griff yn fod practis rhywun noson, a Dwi'm yn cofio pryd oedd hynna chwaith. Ie. O, grêt. Nawr, chi 'di dewis yr enw Y Niwl. Ma' hwnna'n swnio'n eitha diddorol i fi. Oes 'na unrhyw reswm penodol, ne'...? Na, nath o jyst dod i fi r- yym ryw ddiwrnod. Mwn- Ie? Yy wn i, mewn breuddwyd dwi me'wl nath o ddod i fi ac yym... Ma'n swnio'n ramantus iawn. Yndi, amdan y yy fod o'n wbath reit yym dwi'm yn gwbo, gwahan- fatha niwlog ie? Niwlog ie. Ie.
A cerddorieth surf chi'n chware? Ie. Wel, dylanwad syrth yw'ch cyngor i chi, yndyfe? Ie, ie, ie, ie.
Efe, efe dyna'r bwriad o'r cychwyn? Um, ie, fwy'r ddau, jyst i gwneud um, music offerynnol ac um, jyst i gael rhywbeth gwahanol. Ie. Yeah. Um, was, mae jyst yn neis cael, ie, jyst bod o'n wahanol, beth gwahanol, really, a bod o'n cyfle i wneud music, jyst rhywbeth sydd sy ddim llawer wedi cael ei glwyd. Wel, ddim yn ddiweddar, yn hwys am llawer o surfband o gwmpas. Ie, yeah. a mae'n wahanol yn y sîn rock Gymraeg i gael band sydd yn gigio heb rhywun sy'n canu ynddo fe. Yndi yndi a ag ma' ma'n handi achos do's dio'm yn lot hawsach i ni chwara heb neb yn canu. Hmm. Ie. O'n i'n siarad i rywun gynne o'n nw'n gweud bo' n'w 'di bod yn grando ar 'ych cerddorieth chi a pan o' nw'n cau llyged odd e fel se n'w mewn ffilm Quentin Tarantino. Ie ma' siŵr dyna 'di'r yym cysylltiad dwutha mwya amlwg sy 'di bod i Music Surf nath o creu nath wnna creu lot o ymwybyddiaeth o miwsig fel 'a a'r cân Dic Dale. Hmm. Ond yym So mae pobl hŷn yn dweud ni bod ni'n swnio fel y Shadows, ond maen nhw'n cofio hynna, ond di lot o bobl, dyn nhw'n cofio mor bell yn ôl o hynna. O, oh, gret. A chi wedi cael y crysau ti arbennig mae wedi wneud? Do, gyn Llyr Pius.
Ie, yeah, maen nhw'n gret.
Fi, fi dwlu ar hwn, fi gobeithio gael gadw fe. Ond os ych chi eisiau ennill un, mae yna un i gael ar y wefan, felly syrchwch draw i uned5.co.uk. Ond chi'n mynd i fod yn chwarae rhywbeth uh, nes mlaen i ni. Beth yw rhif y gan? Achos dim enwed ych chi, dim ond rhifau. Dim ond rhifau, ie, 8. Da ni, da ni, da ni wedi gwneud 14.